Kei pawhin chu chu ka lo ngaih tuam mek a ni. A nu lo um zui em tih hi. A nu chu lo zawn ngei ka ring a ni. John Seo ka hria ni tiraw? Khaw nge awm. Vatin! John Seo mu? Ka hre lo. Hria pawh nila ka hre lo ang chu ka ti phah. Aw le aw le, ka hrilh ang chu. Tinge keimah vek hi, min ti duh dah em em a. Midang an lo kal a maw? Min thlah rawh u. Chief, keimah ka nia. Jang Seuk hian thil engemaw ti tum niin a lang. Back up lo kal tir vat ru. Haa, ka uang lo reng reng a nia. Mo, min chhuah tir ro u. Nangni ho hi tu te ngei ni a, khaw nge awm? Khaw nge ka fanu awm a? In kut hmawr pawh in khawih nih chuan ka tawrh tir ngei cheu in hria maw? En sek tawh suh. Thilawm zela chu thiam lo niin a lang a dik em? Yanjin chu i la hmu vat ang.

I nu chu ka zawn hmuhsak ang che. Hey, Yanjin! Yanjin! Yanjin! Lo ding teh! Saw man ru! Man ro! Saw! Nang nih hi leh chi angin nia. Mahse chu chi chuan a chhandamtu a chang tawh neih chuan khawiah nge a la ni thei tak ang le? Kum sawm vel ka nei ang. Kar khat chhung lam mai kha ka rilṭam in ka awm tawh a. Un sang khat ka laksak thei na tur rimpi tar pakhat lungin ka vawm ta a ni. Mi hmutu awm reng a ni. Mi thianghlim Marengei chu. Mari chuan ka bengah hian ti hian a rawn ti a, I kut ngei hian kei hi ka innghat a, chu vangin nang pawh ka kutah inghat ve ang che. Tichuan kei chuanin, Kha pi dar kha ai nasa chuan ka tawrh tir ta zawk a ni. Zanral hmai in hmu tur a ni. Mole ko, i hnenah hian ka rawn hruai thleng ngei dawn a ni.

Che suh! Police ka nih hi. Jangse u khawng e awm. Che mi a lo la. Ka zawh na hi. Fa che rang ve a. Ti nga ti tur hian in lo sin. Khai a. Police officer ti buai chu dan buai chhiat na a ni a. Kum thum lai. Ka lawm e. Hei min laksak daih loh la. Ah, ka lu han hai teh lu leh.

Hei vang hian lawm hetah hian ka kal. Aah, Vanpuii thlak tak engtin nge ni ta ang? Mahse ka pu, kha naupang te kha khawngaih kan hmu ang. I zawng anga tichuan i hmu ang tih hriat a che. Kar la chhuak lo. Aw le, keiman ka va la nge.

Jang Cheu khi tu nge nia? Ka nu kha tunah hian min pe let leh nghal rawh u. I nu chu tha lutuk. Pem leh hliam khawih khawih emaw nei mai thei. Nang pawh kha ka dah tha dawn chuang lo che. Mahse i ruh tliam chu tliak mai thei. Kei chuan ka dah tha dawn che ni.

Kha zawng hai theih chin chu em nia? A chhan chu min pal tlang theih chuan i nu chu i hmu leh thei ngei ang.

I nu chu hmu duh em? Chumi atan chuan a tlai deuh tawh a ni.

Ni e, naupang fel a ni. Hianchin, kei chu ka chah nia aw, hlau tawh suh aw. Tinge hetiang a min rawn zawn kher a, i van a tak em. Khangahin. Khawngaihin a kal ti rawh u. I duh leh mawmawh chu in nei dawn i lawm ni. Chuvangin khawngaihin Yanjin hi chu kal tir tawh rawh u. Khawngaihin kal ngen tak meuh che u. Khawiin ka fanu hi chu chhuah tir rawh u. Khawngaihin engkim ka pe ang a, ka taksa ngei pawh ka hlan mai ang a. Ka taksa pawhin ka pe vek ang che u. Chuvang ka fanu tal hi chu kal tir rawh khawngaihin. Ani, kan kal thei tawh em? Hian chin a kal ang a, haw tawh ang le. Haw, bawihi haw ang ang. Ka ruah le.

A na em? Mahse a na kha a rei dawn lo fani. Ruthi bung khat ah chuan, I thihna ka thiang a, chutah chuan min phum ve mai rawh se, tih ziak a nih kha. Ka nu! Ka nu!

I kiang a ka awm ka awm reng dawn nia kum khua in ka nu ka nu min kal chhan suah ka nu ka ngai takin min kal chhan suah ka nu. Ka nu! Thei leh nang hi theiin a in min ṭhen a nei chuan kan Pathian chuan kan chungah chah ngai rawh se. Lo ding teh!